Фатыйма, мин дә 931 нче елда тудым. Без, без үскәндә сугыш башланды. Сугыш башлангач, абый 41 нче елда сугы, Габделвали абый 24 нче җылгы ел сугышка китте. Ан, әти 1898 нче җылгы, абый Абый Сасмагыйрда хезмәт итте башта, аннан соң аннан соң Самаринскида Самаринскида җибәрделәр. Самаринскида вафат булды. Геройларча сугышып һәлак булды дигән җазуы килде. Әти аннары әти сугышка китте. Әти сугыштан сугыштан сугыш беткәч кайтты. Өч сугыш, өч сугышны бетереп кайттым, кылын, диде. Кабат күрергә җыенмасын инде аның хәлләрне, диде. Шуннан аннары 43 нче елны абыйның абыйның хәбәре хәбәре килде, авыр ситуацинда үлде дип. Аннан соң элек бәрәңге җылый бит инде, учагында бик тормыш бик авырые. Әни бәрәңге чәчәк аткан төпләре бәрәңге авыруга чыгып киткән иде. Абыйның ниен өстәлгә китереп, почта алыйын кертеп китте. Почта алыйын кертеп киткәч, әни керде дә, Фатыйма, тор әле, кызым, тор, тор. Миннән монда бер карау чагу китергәннәр, укып кил әле, диде. Мин инде укып, укып, күз яшьләремне сөртеп җаткан идем. Әни укый белми шул, мин урысча, дидем. Шул серләрне әйткәч, әни Мәскәүдән монда кайтарылганнар, и Сәми Гапалар бар иде каршыбызда, шуларга әни белән кереп киттек. Әнигә ул кызылар, әни укып, җазуларны укып бетергәнчә, әни ауды. Аннары Сәми Гапалар белән елгач инде, шәһәр кешесе булгач, аңа дарулар эчертеп, үзебезгә абчылап куйдылар безне. Менә шуннан, шуннан эшләдек инде колхоз эчендә. Сугыш өчен бәрәңгеләр киптерергә куштылар. Нечкә-нечкә токмач иттереп киптерә дидек инде, бәрәңгеләрен сибелик. Әнигә булышыйм дип инде. Менә шулай иттереп яшәдек. Аннан соң инде Төрле төрле эшләрдә җырлый инде, тамак тамак ашые. Үзебезнең колхоз башлыгында калган җирдән җаз көне эчерек бәрәңге җыярга төшә белик. Аны арка аны аркаларыбызга асып кайта белик. Күрдек инде ул җылларны. Ул җыллар бик авыр булды инде. Аннан соң әти кайтты сугыштан исән-сау булып, майның. Майның җигермеләрендә генә кайтты бугай әле ул. Шуннан басу капкасына Сәрүҗиһан түти килә, Әхмәди абый кызы. Гөлхиҗә түти, сугыш беткән, диде. Сугыш беткәч, без эчерек бәрәңгеләребезне чиләгебездән аудардык урам нигә, кайтып җиткәч, кат-кат нигә. Анда басу капкасы бар иде. Шул басу капкасы төбенә. Фәрханурти кызы белән Фәрханурти кызының ике кызы барган иде. Без әни белән барган идек. Пәнхан ул төтегем Фәризия исемле кызы Мөнирә исемлесе Мөнирә исемлесе ул чагында исән иде. Мөнирә тотты да эчерек бәрәңгене аударды. Аударгач, Тәһзия бәләкәе, бәләкәй сеңлесе. Мөнирә апа, кайткач ни ашыйбыз соң без, ди. Эчерек бәрәңгеләрне кабат тутырдык. Менә шулай итә-итә үтте гомерләр. Инде бик остае, абый булды бик остае. Әти чана ясаучы да, арба ясаучы да, дугалар ясыйлар иде, гөбеләр дә ясыйлар иде. Аннан кайткач, исән-сау кайттым дип, әле анда безнең авыл җанып та киткән иде. Шул җанучыларга бөтенесенә булышып җөрде өй җиткеришеп. Аннары авылда инде мулла булып та җөрде. Ә нигә шулай ук Дулхиҗәлей һәм Бәдриәткәй? Менә шулар белән яшәдек инде, шулай итеп. Гомер буе авылда яшәдек. Бүләк углыбызга кияүгә барды Салават углы Габделхакка. Анда, анда тордык, анда ике бала булды. Ике бала булгач, аннан аерылып чыгып киттек. Артурамга өй салдык. Биш, биш балабыз булды инде. Биш балабыз булгач. Арт урамдагы өебез 69 нчы җылда җанып китте. Тагы ишелеп калдык. Тагы аннары менә бу бу олы урамга төшеп өй җиткердек. Аннан балалар бик яшь, Габделхак белән икебез гел йөрибез инде. Бөтен эшкә ләген. Менә шулай иттереп яши-яши шушы яшькә җиттек, балакаем. Мондый андый авыр хәлләрне Аллаһы Тәгалә бер кешегә дә бирмәсен, авыр хәсрәтләрне. Эй, хәзер бит, Аллага шөкер, хисапсыз шөкер, балалар, хисапсыз шөкер, шөкер итегез, хисапсыз шөкер дигез кыйблага карап. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Илләребез тыныч, куанып, шатланып яшәргә насыйп итсен барча, барча мөэмин бәндәләргә, барчаларыбызга да.

Шушы хәзерге тормышларга куанып, шатланып җәшәргә насыйп итсен, Илаһым. Бу.